Özbegistanda, Gazagystanda gaty meşhur käse somsa diýilýän nahar bärde şa käse nahary diýilýär eken, Türkmenistanda-da bar. Tamdyrda bişirilýän bu üýtgeşik nahar ilkinji gezekden biziň ünsümizi çekdi. Aşgabat şäherimizde ýerleşýän Degirmen tamdyr hyzmatlary. Ilki bilen beýle nahary Gazagystanda, Özbegistanda bardygyny gördük. Eýýäm türkmen oglanlary şa käse naharynyň göle etinden, goýun etinden, towuk etinden we bedene etinden dört görnüşini ussat şekilde taýynlamagy öwrenipdirler. Içiniň taýynlanyşy syr bolýanlygy sebäpli, o taýsyny wideo ýazgy geçirmäge görkezmedi. Emma tamdyrda bişirilişiniň gözelligi we iýip tagamynyň lezzetini alyp bolýar. Degirmen tamdyr hyzmatlary şeýle birnäçe tamdyrlardan gurnulan ýer. Bu ýerde Etli nan, etli somsa, çörek we şakäse naharyny iýip bolýar. Bu günki wideomyzda şakäse naharynyň bedene we göle etinden taýynlanan görnüşlerini iýip gördük. Naharyň özem üýtgeşik, tagamam üýtgeşik, lezzetem üýtgeşik. Şakäse naharynyň içine et önümleri salnyp, üsti hamyr bilen ýapylýar we nahara etiň öz tebigy çorbasy çykýar. Şeýle tebigy lezzetiň gapdalyndan tebigatyň örän arassa suwlary hem hökmandyr. Bu wideoda kümüş suwuny içdik. Şu wideony görüp ilkinji otuz sany şakäse naharyny sargyt eden müşderilere ýanyndan Tolkun suw, Kümüş suw, öz islegiňize görä, sowgat berilýär. Şakäse naharyny jaň edip sargyt edende Kümüş, Tolkun, Açar sözlerini aýtmaly. Degirmen tamdyr hyzmatlary, bärde oturyp iýip bolunýan ýer ýok. Esasan oglanlar bermek hyzmatyny etýärler, ýagny dostawka. Ýöne biz üçin üýtgeşme etdiler, tamdyrlaryň gapdalynda oturyp iýip bolýan şert döredip berdiler. Şakäse naharynyň üstüniň hamyry şeýle açylýar, üstüniň hamyry gatlakly hamyr we üstüniň hamyryny çorbasy bilen bile iýmeli. Gapdalyndan tolkun kümüş suwlar we çal alyp bolýar. Dostlar Daşoguza gidip Daşoguzyň palawyny iýen wideomyzda sag eliň bile iý çep eliň bile iý diýilýän kommentariýalar juda köp boldy. Wideonyň ştaýsyna ünüs beriň. Wideony montaž edende tehniçeskiý ýalňyş ýüze çykýada ol sag el bolubam görnüp bilýä çep el bolubam görnüp bilýä. Ynha men ştaýda sag el diýýänmi çep el diýýänmi ünüs beriň. Jogaplaryňyza kommentariýada garaşýan. Hudaýa şükür bizem musulman oglan. Haýsy il diýmeli, nähili diýmeli o zatlary bilýäs. Goşmaça düzüdişleriňiz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa kommentariýada ýazyň, hökman olara-da serederis. Degirmen tamdyr hyzmatlary bilen bagly soraglar wideonyň aşagynda ýer alar. Degirmen tamdyr hyzmatlarynyň admini özi jogap berýär. Ymh ymh ymh ymh. Örän lezzetli. Aýdyp diýer ýaly däl. Dostlar, siziň bilýän başga üýtgeşik tagamlaryňyz bar bolsa, kommentariýada ýazyň. Onam baryp iýip göreris. Indiki wideoda görşänçä Täze ýylyňyz gutly bolsun. Paka.